Әссәламәгаләйкүм, дуслар! Бүгенге әкиятебез бик татлы һәм дә инде бик матур. Аның турыда бераз сөйләшеп алыйк әле. Бүгенге әкиятебездә Тон-Тон белән Пон-Пон була. Алар бер яхшы эш башкарачаклар. Икесе дә алар бик булдыклы дуслар. Берсе инде аның бик оялчан һәм тыйнак була. Ә икенчесе аңа дәрт, кыюлык өстәп торачак, әйдә болай эшлә, әйдә тегеләй эшлә диеп әйтәчәк. Шуңа да әкиятебез бик күңелле тәмамланачак. Пон-пон белән тон-тон тормышында ниләр булганын, дуслар, бергәләп күзәтик.
Ялтыр-йолтыр килгән, сыртында топлары булган берәү яшәгән ди. Исеме Пон-пон булган. Ул тирә-юньдә курка-курка гына чапкан. Кайвакытта җырлар җырлаган. Ләкин җырларын Башка берәүләр ишетүен теләмәгән. Пон-пон була исемем, гизеп дөнья күзлимен, алма ашым һәр вакыт, кырт-кырт-кырт-кырт кытырдатып. Бер көнне Пон-понның бу җырын аю баласы Тон-тон ишетеп алды. Синең нинди матур тавышың! Тагын да җырлап күрсәт әле! Понпон каршы килеп, башын ике якка чайкады. Юк! Тонтон гаҗәпләнде. Нигә? Чөнки мин җырлый алмыйм. Әле генә җырлый идең бит. Әйе, җырладым. Чөнки тирә-ягымда беркем дә юк иде. Башка һөнәрләрең бармы соң? Вакыт-вакыт шигырь дә язам. Тонтон шатланып. Бу бик әйбәт! Атна ахырында шигырь ярышы узачак. Син дә һичшиксез катнашырсың. Понпон каршы килде. Катнаша алмыйм. Мин бик оялам. Җиңелермен. Тонтон көлемсерәде. Син шигыреңне укыганда мин яныңда торырмын. Тонтон башка күндереп тормады. Ярар, үзең кара, ләкин кире уйласаң, якшәмбе көнне зур чинар агачы янына кил, ярыймы? Шулай итеп, Тонтон белән Понпон саубуллаштылар. Көннәр үтте, ярыш көне килеп җитте. Чинар агачы янына беренче булып Тонтон килде. Ул шигырь тыңларга ярата иде. Бераздан барысы да җыелып бетте. Чинар агачы янында әз генә дә буш урын калмады. Шагыйрь хайваннар чиратлашып шигырьләрен укый башладылар. Сәхнәгә беренче булып Ташбака чыкты. Озын шигырен укыды. Икенче булып Ябалак чыкты. Күзлекләрен киде. Тырыша-тырыша шигырен укыды. Аннан соң Бака килде. Аның да шигыре бик начар түгел иде. Ләкин аның каты тавышы колакларны ертты. Аның артыннан калын тавышы белән Арыслан шигырен укыды. Ахырда барысы да ярышның нәтиҗәсен көтә башлады. Шул вакытта башка бер кызыклы нәрсә булды. Бик матур бер тавыш ишетелде. Берсе шигырь укый башлады. Бөтенесе дә шигырь укучыны күрергә теләделәр. Ләкин сәхнәдә беркем дә юк иде. Шигырь укучы күренмәде. Шигырь беткәч, күренмәгән шагыйрьне аягүрә басып алкышладылар. Шагыйрь агачның артыннан әкрен генә башын чыгарды. Тонтонны күреп, кул болгады да яңадан качты. Шигырен укучы шагыйрь Понпон иде. Ул ярышта беренчелекне алды. Бөтенесе аны котларга теләде. Ләкин ул ничек тыныч кына килде, шулай тавышсыз-тынсыз гына өенә кайтып та китте. Берничә көннән соң Тонтон Понпонның хәлен белергә килде. Бер көнне алар бергәләп иң яхшы шигырьләрне сайлап алдылар. Һәм урмандагы нәфис тавышлы сандугач янына киттеләр. Шигырьләрне аңа укыдылар. Нинди матур шигырьләр! диде һәм таңга кадәр йокламыйча Понпонның шигырьләрен кабатлады.
Дуслар, күргәнебезчә, Понпон бераз оялчан иде.

Әссәләмә галейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүх.